סאו היינט אין אריזאנע גיי איך נישט ווייזן אז ס'איז דא לעמאן ביימער אין די בעק יארד פון מענטשן, און ביי די וועי די וואס קלינט די פול האט מיר געזאגט אז ס'האלט אין איין אריינפאלן בלעטלעך מיט לעמאן דא אין יענעמ'ס פול, און די גאנצע פול שמעקט פון לעמאנעיד, סאו ס'איז עפעס א עקסטערע טעם האבן א לעמאן בוים העכער א פול, אבער גאר א אינטערעסאנטע זאך, איך גיי אריין אין די הויז, אונז ווייסן אלע אז ווען מ'וויל דינגען א עיר בי ענד בי איין רום וואס מ'קען נישט אריינגיין און דאס איז די וויכטיגסטע פלאץ וואס מ'וואלט געוואלט קענען נוצן איז די קיטשען, ס'איז נישט כשר און מ'איז סטאק. דא אין אריזאנע האט איינער געעפנט א אינטערעסאנטע ביזנעס וואס דאס סאלווט די אישו. איך גיי אריין דא אין א עיר בי ענד בי וואס איינער קען דינגען. יא, אונז גייען נישט ארויפגיין, מ'גייט נישט ווייזן די הויז, מענטשן ווייסן וויאזוי עירביענבי'ס קוקן אויס, זייער שיין און זייער באקוועם, און די קיטשען וואס מ'וויל נוצן קען מען נישט נוצן. אבער דא איז גאר עפעס אנדערש, דו דינגסט א עירביענבי אין אריזאנא, נישט דווקא אין קאסא גראנדע, ס'קען זיין טוסאן, סקאטסדעיל, פינעקס, און די געגנטער ארום, און דאס ווערט דעליווערט צו די הויז ווען דו קומסט אן, האסט, וואס איז די פליישיגע טעב? און דא האסטו נייע קאנפעקשאן אווענס, א האט פלעיט, בורנערס, פערקעלעיטער, און דא אין די באקס דא קומט מיט אלע צוגעהערן, האסט א קאטינג באורד, איך וועל אויספאקן די באקס וועט מען נישט ענדיגן די ווידיאו, האסט דא די ספייסעס זעה איך האט איר שוין אריינגעלייגט, אלעס געטובלט קלין שיין און פריש. הבדלה לעכט איך האב נישט פארגעסן פון דיר, מעסערס פאר מילכיג און פליישיג, וואס נאך קען ליגן אינעם אוי, א נייט לייט, בקיצור אלעס וואס מען דארף האבן ווען מען קומט אן צו א וועקעישן און מען קומט אריין אין די עירביענבי און מען טראכט אך, יעצט האב איך דאס נישט מיטגעברענגט, אדער א זאך וואס מען קען נישט, מען קען נישט מיטשלעפן טעפ און זעק, איז רופסט אים אן, זאגסט אים די דעי וואס דו גייסט אריין גיין אין די הויז, און ווען דו קומסט אן האסטו שוין אלעס, ער קען אויכעט לייגן אזא פלעסטיק דא אויף די גאנצע קאונטער, מיט ספעשל טעיפ גייט עס ווערן געקאווערט, די אלע קאונטערס וועט ווערן געקאווערט, דא האסטו מילכיגע טעפ, מ'עט קענען צוטיילן דא שרייבן אזוי ווי וועלכע זאך טוט זיין מילכיג, פליישיג, אויב וועט די אויוון קענען זיין, מ'עט עס קענען כשר'ן, און. ביי דיר איז נישט קיין פראבלעם אז מען כשר'ט עס, מען לייגט עס אויף סעלף קלין אדער וואטעווער סעטינגס מען לייגט עס פאר אפאר שעה, עס איז קענען ריקוועסטן מען וועט עס טון פאר דיך, און דו וועסט קענען נוצן דיין Airbnb פולי, נישט אזוי ווי מען צאלט געלט און מען דארף איינגיין מען איז א איד און שוין, די קיטשען מען דארף מען נוצן אזוי און באקסעס אזוי ווי פארן מופן צו נאכן מופן, ערב פסח ווען מען איז נערוועז, סאו די גאנצע וועקעישאן האט אזא איז דא גייט עס זיין א פולע וועקעישאן מיט אלע כשר'ע צוגעהערן וואס א הויז דארף האבן, און אויב ביסטו דא און דו גייסט אים באשטעלן און דו ווילסט זיכער מאכן אפשר האט ער נישט געטראכט פון דעם, שיק אים א מעסעדזש, איים שור איטס אין די פעקעדזש. סאו די לינק מיט די אינפארמעישאן וועט זיין דא אונטער די ווידעא, און מען קען קאנטעקטען צו קענען באקומען א עירביענבי אויסשטאפירט כשר'הייט.